Менә үзегез бездән сорасак, нәрсә ул гравитация дип. Без гадәттә җавап бирәбез, гравитация ул безнең җисемнәрнең һәм барлык булган безнең тирәлектә булган предметларның җиргә тартылуы дип. Чыннан да, э, безнең күккә очып китмичә җиргә нык басып йөрүебез ул гравитациянең бер чагылышы булып тора. Ләкин гравитация моның белән генә чикләнми. Гравитация төшенчәсен 1660 елларда ук Ньютон дигән галим әйтә. Ул былайрак яңгырый. Так. Нәрсә ди әле ул? Хәзер, хәзер, хәзер аш. Гафу итегез, бераз каушыйм. Барлык җисемнәр, галәмдә булган барлык җисемнәр үзара тартылады. Һәм бу галәмдә булган барлык җисемнәрнең үзара тартылу көче гравитация дип атала. Ягъни ул безнең җиргә тартылуыбыз гына түгел, безнең тирәлектә булган һәр ике җисем арасында булган тартылу көче. Ньютон әфәнде бу Ньютон гравитация төшенчәсенә билгеләмә биреп кенә калмый, ул аның исәпләү формуласын да безгә тәкъдим итә. Сез аны биредә күрә аласыз. F тигез була G тапкырланган m1, m2 һәм бүленгән r квадрат. Моны болай дип укырга була. Ике җисемнең Ике җисемнең түгел, ике җисем, теләсә кайсы ике җисем үзара, аларның массаларына туры пропорциональ һәм алар арасындагы ераклыкка ның квадратына, гафу итегез, квадратына, Комалар арасында яраклыкның квадратына кире пропорциональ көч белән үзара тартылалар. Буны схем, схема рәвешендә менә бу рәсемдә күрә аласыз. Ике җисем, бу җисемнең массасы бар, бу җисемнең массасы бар. Алар арасындагы яраклык, комалар бер-берсенә F көче белән тартылалар. Формулада безгә билгеле булмаган бер сан бар, ул G саны. G санын гравитация даимие яки гравитация константасы дип атыйлар. Аның мәгънәсенә төшенер өчен, без ике берәр килограммлы җисемне бер-берсеннән бер метр ераклыкка куябыз икән, алар шулай ук берникадәр көч белән бер-берсенә тартылачаклар һәм бу тартылу көче, Менә шундый сан белән билгеләнә. Һәм менә шушы сан безнең гравитация даимиен тәшкил итә. Димәк, димәк, димәк, димәк. Хәлемдә булган барлык җисемнәр дә гел үзара тартыла икән аңлады. Ләкин бу нәрсә өчен барлыкка килә соң? Мисал өчен, чагыштырыр өчен китерергә була электростатика фәненнән кулон көчен дигән көчне. Пространствода корылмалы җисемне урнаштырсак, ул пространствога электр көче пространствода электр кыры барлыкка китерә. Аны рәсемдә уклар белән күрсәтәләр һәм шушы электр кырына башка бер төрле корылманы без урнаштырсак, шушы электр кыры хисабына алар бер-берсенә тартылалар яисә этеләләр. Һәм. Шушы тартлу көчен исәпләү формуласын сез шулай җирдә күрә аласыз. Игътибар иткән булсагыз, бу формула белән бу формула бер-берсенә чыннан да ошаш. Кулым көче шулай ук аңлатырга була болай дип. Теләсә кайсы ике корылмалы җисем аларның корылмаларына туры пропорциональ бәйлелектә һәм алар арасындагы ераклыкның квадратына кире пропорциональ бәйлелектә Билгеле бер көч белән бер-берсенә тартылалар. Димәк, шушы пространствода барлыкка килгән кыр хисабына алар кулон көче белән бер-берсенә тартылалар. Кулон көчендә төп рольне җисемнәрнең корылмалары үтәсә, гравитация көчендә шул ук рольне дип әйтергә була, җисемнәрнең массалары үти. Ләкин. Әле бу безгә бу көчнең тәэсир итешенең нәрсәдән килеп чыкканын аңларга мөмкинлек бирми. Җисемнең массасы бар, е масса. Масса булганда ул нәрсә тарата? Хакыйкатьтә әйтергә кирәк, бу массага ия булган җисемнең пространство һәм вакыт киңлеген берникадәр кәкрәйтүе аркасында килеп чыга. Ә, Моннан безнең барлыкка килә граваци- гравитацион дулкын, гравитацион кыр дигән төшенчәләр. Ә, Дөресен генә әйткәндә, ә, бу төшенчәләр ә, бүгенге көндә берникадәр ә, өйрәнелгән булса да, аларның аңлатмалары шактый чуар һәм аны ә, гади сүз белән генә, ике сүз белән генә әйтергә мөмкин түгел. Ә, димәк, ә, бүгенге көндә без гравитацион тәэсир дигән көчнең нәрсә өчен э, барлыкка килгәнен э, аңлата алабыз, ләкин э, бу аңлату бик авыр. Моның өчен кем әле ул? Теория относительности. Чагыштырмалылык теориясе. Ие, Эйнштейнның чагыштырмалылык теориясеннән башлап, әле 2016 елда гына ачылган гравитацион дулкын кебек төшенчәләрнең Иң менә төбенә төшенеп, аларны өйрәнергә кирәк. Бу, дөресен генә әйткәндә, кызык та түгел һәм бу бик авыр да. Шулай да без бу көчнең нәрсәдән барлыкка килгәнен белмәсәк тә, Ньютон тәкъдим иткән формуланы кулланып, теләсә кайсы ике җисемнең үзара нинди көч белән тәэсир итешкәнен чутлый исәпләп чыгара алабыз, ягъни аның Нәрсәдән килеп чыкканын белмәсәк тә, аның нинди нәтиҗә биргәнен белә алабыз. Һәм шушы гыйлемгә нигезләнеп, без бүгенге көндә күккә космик корабльләр, спутниклар һәм башка төрле җисемнәрне җибәрү мөмкинлегенә ирешкәнбез. Так. Так, ие. Ә, димәк, алда карап үткән мисалларда бу G санын аңлатканда мин әйткән идем, 1 килограмм булган ике җисемне 1 метр ераклыкта урнаштырсак, Ул бик кечкенә булган көч белән тәэсир итә. Алар бер-берсенә тартылалар, мәшинә кечкенә көч белән. Э, җәмгыятьтә шундай әйтем бар бит. Э, кемнең акчасы күбрәк, шуңа күбрәк тартылалар, шулай бит. Гравитация төшенчәсенә килгәндә, э, бу булайрак яңгырый. Кайсы җисемнең массасы зуррак, без шуңа күбрәк тартылабыз. Моның ачык мисалы булып безнең җиргә тартылуыбыз тора. Безнең, безне, һәммәбезне, шул исәптән өстәлне, безнең телефоннарыбызны, китапларны җиргә тартучы көч, ул шулай ук гравитация көченнән барлыкка килә, ләкин аны җайлырак булсын өчен дип әйтим инде, гравитация көче дип атамыйлар, аны авырлык көче дип атыйлар. Моны исәпләгәндә без нинди саннар кулланабыз? Билгеле ки, без җир белән талкылабыз икән, җирнең массасы бар, безнең массабыз бар. Һәм шушы ике массаны без бу формулага урнаштырабыз. М1 булсын ул җирнең массасы. Масса җир. Без җирдән нинди ераклыкта урнашабыз? Ул ераклык җирнең радиусына тигез. Дөресрәк әйткәндә, ул гадәттә безнең җирнең өслегеннән нинди дә булса биеклектә булуга карап, Җирнең радиусы белән безнең биеклегебезнең суммасына тигез. Ләкин безнең җир өстеннән күпме биеклектә торуыбызны җирнең радиусы белән чагыштырсак, бу сан гаять кечкенә, шулай бит? Шуңа күрә гадәттә бу көчне исәпләгәндә безнең биеклекне исәпкә алмыйлар, бары тик җирнең радиусын гына куялар. Һәм шушы формулага игътибар итсәгез, мәсәлән, без исәпләргә телибез ди урындыкны җиргә нинди көч белән тартылуы. Без бу формулага урындыкның массасын куячакбыз. Әгәр дә мин үземнең тартылуымны исәпләргә теләсәм, шушы ук формулага мин куячакмын үземнең массамны. Игътибар итегез, һәрбер төрле җисемнең массасын исәпләгәндә, Без бу формулада бары тик бер санны гына үзгәртәбез, ул, менә бу сан. Шуңа күрә, билгеле булганча, безнең Җирнең массасы, Җирнең радиусы, ул гаять зур саннар, шулай бит? Шуңа күрә һәрбер җисемнең Җир шарына тартылу көчен исәпләгәндә, шушы зур-зур саннарны тапкырлап бүлеп яңа баштан исәпләп тормас өчен, менә бу, Өч санны алдан ук исәпләп куярга кирәк. Шундый хитрость дип әйтик. Һәм бу безгә бирә бик кызыклы сан. Кайда языйм соң? Менә бу кирәк түгел. Гравитация, гравитация даимие, җирнең массасы һәм җирнең радиусы на тигез булган саннарны бу формулага урнаштырсак, безнең җиргә тарту тартылу көчебез менә мондый формулага әйләнә. Ягъни без массасы билгеле булган теләсә кайсы җисемнең җиргә нинди көч белән тартылуын исәпләп чыгарга теләсәк, бары тик аның массасын 9,8 дигән санга тапкырларга гына кирәк. Бу шулай ук килеп чыга гравитацион тәэсир бөтендөнья тартылу законы формуласыннан. Аны исәпләгәндә гадәттә алалар ун биттәген. Ун. Исәпләргә җайлырак булсын өченгә. Шушы урында аңлатып китәсем килә масса һәм авырлык төшенчәләренең аермасын. Без гадәттә үзебезнең тормышта спортсменнар арасында күбрәк очрый инде ул ярышларга әзерләнгән вакытта авырлык куабыз диләр, ягъни вес куабыз дибез. Һәм вес төшенчәсен масса төшенчәсеннән аермаган да кебек. Физикада масса килограммнарда исәпләнелә. Үзебезнең тормышыбызда менә шушындый максатларда авырлык һәм вес төшенчәләрен кулланган вакытта без шулай ук әңгәмәдәшебезгә җавап биреп, үзебезнең авырлыгыбыз анда 50 килограмм, 80 килограмм дигән җаваплар бирәбез. Ләкин бу, ничек дип әйтим, Фәнни яктан караганда дөрес түгел. Чыннан да, гадәти шартларда безнең авырлыгыбыз безнең массага гына бәйле. Ләкин фәндә кайвакыт барлыкка килә шундый мәсьәләләр, ике җисем, аларның массалары тигез булса да, берсенең авырлыгы зуррак, берсенең авырлыгы әзрәк булырга мөмкин. Ягъни, менә аласыз ике ун килограммлы гер. Без аны гадәти тормышта күтәрәбез икән, икесе дә бертөрле бит инде, шулаймы? Ә хәзер күз алдыбызга китерик, бер ун килограммлы геребез безнең зур күләмдә, икенче ун килограммлы геребез кечкенә күләмдә. Әгәр дә без шушы ике гер белән авылга кайтып, елгагамы шунда суга керәбез икән, су эчендә без тоячакбыз. Зур күләмле герне безгә күтәрү җиңелрәк булачак. Ягъни, суга кергәнгә карап, герләрнең массасы үзгәрәме? Юк бит, әйеме? Алар икесе дә ун килограмм, бусы да ун килограмм булып кала бирә. Ләкин аларның авырлыклары үзгәрә. Шуңа күрә гадәти тормышта без масса масса һәм авырлык төшенчәләренә Бер үк төрле карасак тагын, әгәр дә без бу мәсьәләгә фәнни яктан киләбез икән, авырлыгым 80 килограмм дисәм, сез инде бер чиләк авырлык, бер чиләк суның авырлыгы моның кадәр, 80 килограмм авырлык моның кадәр. Бу төшенчәләрне берникадәр чагыштырып, сез билгеле нәтиҗәләргә килә аласыз. Шуңа күрә аралашу җайлы, җайлы, аралашуны җайлаштыру максатыннан дип тә әйтергә була, гадәти тормышта масса һәм авырлык төшенчәләрен Аермасак та була. Ләкин фәнни күзлектән караганда, әйтеп киттем, бу төшенчәләрне бутау, ягъни аера белмәү, ул бик зур хата була. Әйтеп киткән суга керү мисалына килгәндә, Без икенчесенә суга салабыз икән. Суга салабыз икән. Суга салабыз икән. Су ягыннан бу җисемнәргә бер никадәр көч тәэсир итәчәк. Бу көчне фәндәүтилар Архимед көче дип Аның формуласын сезгә язсам да була инде, язмасам да була инде. Формула былайрак. F тигез була B һәм ро. Ро ул сыеклыкның тыгызлыгы, V ул җиселнең күләме. Ягъни сез суга ни кадәр зуррак күләмле җисемне салсагыз, я суга гына түгел, теләсә кайсы сыеклыкка, ул сезгә шул кадәр зуррак көч белән ул җисемне өскә таба күтәрәчәк. Һәм бу атала Архимед көче дип. Так, тагын нәрсә турында сөйләргә теләдем әле сезгә? Архимед көче, Архимед көче, Архимед көче. Ә, ие. Димәк, авырлык белән масса төшенчәсенең аермасы нәрсәдә? Масса ул безнең табигатебезне чагыштыручы, чагылдыручы зурлык. Без кайда гына барсак та, суга керсәк тә, анда төрле хәрәкәтләр ясасак та, 80 килограммлы кеше шул 80 килограммлы кеше булып кала бирә инде ул. Әгәр дә ул үзенең массасын үзгәртергә теләсә, Ул диета тота, спорт белән шөгыльләнә һәм башка төрле эшләр башкарып, үзенең массасын үзгәртергә мөмкин. Ә авырлык ул, ул безнең табигатебезне, нәрсәдән торганыбызны чагылдыручы түгел, ә күбрәк безнең башка җисемнәргә, башка тирәлекләргә ничек тәэсир итүебезне чагылдыручы зурлык. Мәсәлән, мин. Җиргә басып торам. Минем массам бар, һәм минем авырлыгым ул идәнгә нинди көч белән тәэсир итүемә бәйле. Гадәти шартларда бу көч минем массама гына бәйле. Әгәр дә бу бүлмәгә хәзер су тутырып куябыз икән, минем массам шул килеш кала бирсә ләген, минем җиргә ясаган тәэс. Җиргә ясаган тәэсире ул кечерәячәк һәм бу менә шушыннан килеп чыга, масса һәм авырлык төшенчәләренең аермасы. Шуңа күрә берәү дә бит инде үзенең авырлыгын белергә теләгәндә үлчәүгә лифтка чыгып басмый, шулай бит? Үзебезнең фатирыбызда, анда бернәрсә селкенми, су да юк, шуңа күрә тыныч обстановкада үзебезнең авырлыгыбызны үлчибез. Бу шулай ук, ничек дип әйтим, Үлчәү безнең авыр, э, массабызны үлчәми, авырлыкны үлчи. Менә без билгеле авырлык белән үлчәүгә тәэсир итәбез. Шушы авырлык хисабына аның пружиналары кысыла һәм э, билгеле бер әйтим, исәп системалары аша үлчәү безгә шушы авырлыкка тиң булган массаны күрсәтә. Авырлык тагын кайчан үзгәрергә мөмкин? Моның өчен суга керергә кирәк түгел. Бу авырлык үзгәрү күренеше була хәтта лифтта хәрәкәт иткәндә дә. Менә сезнең игътибар иткәнегез бармы? Беренче катка лифтта керәсен дәген, фатир я үзеңнең кат номерына басасың дагын, хәрәкәт башланган вакытта үзеңне берникадәр авыр хис итәсең. Булган бармы шундый хис, юкмы? Ә, шуннан соң ә, лифт ә, хәрәкәт итә, теге даими тизлек белән хәрәкәт итә башлагач, бу хис бетә. Шуннан соң менеп җитәсез, менеп җитәсез тәгәр, өстә лифт туктаган вакытта сез үзегезне җиңел хис итәсез. Шулай бит? Менә хәрәкәт башланган вакытта да, хәрәкәт тәмамланган вакытта да сезнең массагыз шул ук санда булып кала бирә, ләкин сезнең авырлыгыгыз үзгәрә. Шул ук хәл күзәтелә лифт белән өстән аска төшкәндә дә. Сез фотелегыздан чыгып, лифтка керәсез дәгән, беренче катның өенә баскач, лифт аска хәрәкәт итә башлаган вакытта, сез яңадан җиңеллек хис итәсез. Ягъни сезнең авырлык кими. Шуннан соң даими тизлек белән барган вакытта, сезнең авырлыгыгыз гадәттәгечә була, һәм аска төшеп, лифт именно туктаган вакытта гына сез яңадан авырлык хис итәсез. Игътибар итегез! Бу хәрәкәт вакытында авырлык үзгәрү күзәтелә, бары тик тизлек үзгәргән вакытта гына. Бу тизлек үзгәрү башкача атала, тизләнеш дип. Тизләнеш физикада ул А хәрефе белән билгеләнә. Һәм шушы тизләнеш хисабына Сез үзегезнең тизлегегезне үзгәрткән вакытта, үзегезнең авырлыгыгызны да үзгәртәсез. Ләкин бу эшли вертикаль тизлек турында сүз барса гына. Ләкин сез, ягъни сез вертикаль хәрәкәттә үзегезнең тизлегегезне үзгәрткән очракта гына сезнең авырлыгыгыз үзгәрә. Ә горизонталь юнәлештә хәрәкәт иткән вакытта, сез машина белән тизлек җыйган вакытта яисә туктаган вакытта сезнең авырлыгыгыз үзгәрми. Димәк, димәк, димәк, димәк, димәк, шул. Аңлашылды. Авырлык һәм масса төшенчәләренең ничек аерылганын аңлады. Шулай бит? Хәзер кем кайсы философлар әйткәндер, Вернемся к нашим баранам, диләр. Ә, Бөтендөнья татулык көченә әйләнеп кайтыйк. Ә, Сезнең уйлаганыгыз бармы? Күктә миллионлаган, яисә бәлки аннан да күбрәктер, әллә ничәшәр тонна массалы Үзең ясалма иярченнәр очып йөри, шулай бит? Алар, бик авыр булса да, җиргә егылып төшми. Бу ни өчен шулай була икән? Уйланганыгыз бармы бу турыда, юкмы? Ә, менә ә, бу кызыклы хәлнең асылы әйләнә буенча хәрәкәткә бәйле икән. Җисем Әйләнә буенча хәрәкәт иткәндә, аның тизлеге әйләнәгә урынма буенча юнәлгән. Ул була безнең тизлек векторы. Әйләнә буенча хәрәкәт иткән һәр җисемгә шушы тизлек векторына перпендикуляр көч тәэсир итә икән. Көч. Бу көч безне әйләнәдән еракка алып атырга тырыша. Сез моны тоясыз, теге балаларның әйләнә торган карусельләре бар. Бу карусель мондый карусель әйләнгәнегез бармы? Мондый уртасына сәсилә була инде. Бу карусельдә бик каты әйләнгән вакытта кеше кешене алып атырга тырыша. Әйләнгәнегез бармы, бармы, юкмы шулай? Бу көч не исәпләү формуласы монда яра. Так, нигәле ул? Масса квадрат. Э. Ягъни Әйләнә буенча хәрәкәт иткәндә, безнең массабызга һәм дә әйләнгәндә ге тизлегебезнең квадратына туры пропорциональ, шул ук вакытта безнең әйләнә радиусына кире пропорциональ көч белән без бу әйләнәдән чыгып китәргә тырышабыз. Моны шулай күзәтергә була машинада хәрәкәт иткәндә. Сезнең кайсыларыгыз рульдә йөри? Күптәр. Ә сез машина белән барганда зур тизлек белән килеп, кисәк борылышка э, керсәгез, машинаны баянга таба алып ыргытырга мөмкин, шулай бит? Бу шулай ук э, күзәтелә менә шушы көч тәэсире нәтиҗәсендә. Ягъни сез борылышка кергәндә шулай ук әйләнә буенча хәрәкәт итәсез. Бу әйләнәнең бар шулай ук каядыр үзәге һәм аның бар радиусы һәм сезнең машина белән хәрәкәт иткәндә булачак тизлегегез. Шуңа күрә зур тизлек белән хәрәкәт иткәндә бары тик сезнең тизлегегез зур икән, Бу көчне кечерәйтер өчен борылыш радиусын да зурайтырга кирәк. Әгәр дә сезнең тизлегегез зур булса, тизлегегез зур булса, борылышның радиусы да зур булса, бу бу саннарның чагыштырмасы кечкенә булачак. Шуңа күрә бу көч тәген артык зур булмаячак. Ягъни сез борылышка шул тизлек белән Матуррак борылышка керсәгез, бер нәрсә дә булмаячак. Әйбәт булачак барысы да. Шушы көч ярдәм итә безгә күктәге җисемнәрне тотып торырга дип әйтимме. Күз алдыгызга китерегез, әгәр дә бу әйләнәнең уртасында Җир шары ул сәнсәвори. Җир шары. Җир шарының өстеннән хәрәк булган хәр җисемгә итеп киттек, гравитация көче тәэсир итә. Ул көч юнәлгән җиргә таба. F көче. Бу көчне без исәплибез Ньютон тәкъдим иткән формула буенча. Җирнең массы, бу җисемнең массы, R кушам H квадрат. Бу очракта R җирнең радиусы һәм H безнең иярченнең җир өстеннән нинди биеклектә хәрәкәт итүе. Э, димәк, җисемгә тәэсирдә беренче көч гравитация көче. Ул көч безнең җисемне җиргә таба тарта. Һәм без уйлыйбыз, шушы э, көч тәэсирендә безнең Иярченнәр җиргә егылып төшәргә тиеш ди. Ләкин аның әйләнә буйлап хәрәкәт итүе аркасында, шул ук вакытта аңа тәэсир итә менә бу көч. Аны центробежная сила дип атыйлар русча, татарчага тәрҗемәсен белмим. Ул көч юнәлгән бу якка таба. Ә тарту көче юнәлгән бу якка таба. Әгәр дә бу ике көч Үзара тигез булса, җисем егылып төшмәячәк. Әгәр дә без җисемгә артык зур тизлек бирсәк, ул тиз хәрәкәт итү аркасында аның бу көче җиргә тартылу көченнән зуррак була һәм ул җайлап җирдән ерагая, ерагая, ерагая һәм дә чиксезлеккә китәргә мөмкин. Яисә бу аның хәрәкәт итү тизлеге бик кечкенә булса, аның бу Тизлеге кечкенә була. Исегезгә төшерәм формуланы, масса v квадрат бүленгән r. Хәрәкәт итү тизлеге, тизлеге кечкенә булса, аның җиргә тарту көче бик зур булачак. Һәм шул көч нәтиҗәсендә ул җиргә егылып төшәргә тиеш була. Шуңа күрә ясалма иярченнәрне күккә җибәргән вакытта 400 километр биеклектә очалар алар гадәттә, чөнки бу биеклектә һаваның каршылыгы бик Кечкенә була, шуңа күрә безнең чыгымнар да кечкенә була. Һәм шушы 300-400 километр биеклектә хәрәкәт иткәндә безнең җисемнәр якынча 7,9 километр 7,9 километр секунд. Секунд, сәгать түгел. 7,9 километр секунд тизлек белән хәрәкәт итәргә тиешләр. Я бары тик шушы тизлек белән хәрәкәт иткәндә генә, әлбәттә, ул биеклек үзгәрүгә карап берникадәр үзгәрергә мөмкин. Биеклек кечерәйгән саен сезнең бу тизлек артачак һәм биеклек зурайган саен сезгә әзрәк тизлек кирәк иярченне бу биеклектә тотып торыр өчен. Һәм шушы тизлек белән генә билгеле биеклектә хәрәкәт иткән очракта гына безнең ясалма иярченнәребез җир тирәли хәрәкәт итәчәк һәм дә егылып төшмәячәк. Игътибар итегез! 1660 нчы елларда Ньютон тарафыннан тәкъдим ителгән закон кешелеккә күпме алгарышларга ирешергә ярдәм иткән. Шуның белән бүген минем сезгә сөйләргә теләгән мәгълүматым тәмам. Сорауларыгыз булса, бирегез. Аңлатырга тырышам.